Vai hi Bible hi zeitin thlan na rel na rel ning kong te kha ka han Bible hi tu hi kan van rel ngai chiao hna le Genesis in mo bethlam tiang hin na rel asiloa thla aben bia Johan na khi voi thum voi li rel hei ti khin mon nan rel mo zeitin thla Bible hi na rel ton i ma kha kate kha baya i chon ding chiawa van kan shop than ri ta ko ma chu Bible rel ning hi chu mu
Thawngṭha bia ka chim kum nganak hrawngah hin ca ka hmuhmi pakhat cu vawlei cungah a min a thang bik ka hei ti ko si law naite a thimi Billy Graham Association pawl Billy Graham Evangelistic Association nih ca an chuahmi ah ka rak hmuhmi cu Bible relning timi maw Bible hi a rel ning kan thiam lo ahcun thil poi a chuahter tawn i zeicahtiah kan hrinṭhan ka hna hin Bible rel duhnak lungput kan nei asinain khuazei ka rel lai timi kan hngalh lo ahcun mu harnak kan tong tawn cucaah cun kha cauk ka van rel khan a ka bawmh ngaingai i cucaah cun rawl timi phunthum a um i vawleicung kan taksa rawl zongah hmaisa bik ah hnuk kan herh caan rawl a i hnuk hi kan herh bik kan nule nih kan hriah hnuk tu a ṭhami rawl um lo cu bantuk thlarau lei kan hrin ṭhan ahhin thlarau lei hnuk a umnak Baibal hi kan rel bak ding si Cucan Biakam hlun an thlarau hnuk a tam biknak cu Salm a si. Mm. Salm hi tampi in rel ding. Si. Biakam thara in thlarau lei hnuk a tamnak bik cu Efesa si kuat si. Mm. Kha, mo. Si. Khakha kan hngal tawn lo, hrinhran mi tampi zong nih Bianabek ka rin ṭhan ka te hin Genesis la kan rel kan i thok tikah mu a caan caan ah cun harnak kan ton kan thlarau nun a cawm lem lo lungdong lai kan um tawn mu cu ruangah cun a relnak zawn kha kan the tawn lo ca si nuk a tamnak bik bekam hluna sam bekam thara efesa cu kuat ma kan nuk kan ban din i a rol phun hin as rol ne ma kan i thial hi kawlhawk hlan san piu mo kan ni ni ma ma kan ti mi rol ne ma kan i thial le cu ca cun sam kan rel di hnu ah hin phungthluk bia hi rol nem a tam nak se ei bak ding se tam non kan rel lai cu de cun jesu kong tial nak pali lak ah hin rol nem a tam nak bik cu luka se Zeiro le Mathai le Marka hna hi Judah mi an si caah Judah mi mit le khuaruahnak in Jesuh kong an ṭial tikah mu Judah mi cu a sunglawi nain Gentel kan caah a sunglawi lomi bia a um tawn. Cucaah sibawi pa Luka ngel cel Pathian nih Jesuh kong ṭial tu a kan pekmi hi Gentel mi si. Cuca sibawipa Luka nih Jesuh kong ṭialmi rawlnem a tam nak bik a si. Thawngṭha bia pali lak zongin Luka hi tam deuh in kan rel a ṭha. Cu hnu ahcun rawl hak ah kan i ṭhial lai i i rawl hak kan ei tikah Biakam hlun ah hin Joshua cauk ka rel bak ding. Zeicahtiah Joshua cauk cu raldohnak si. a dihlak in ral lonak ko ral teinak ral lonak ral teinak cucaah Joshua cak na tin mi cu Pathian kan i bochan ahcun tei khawh lo mi ral um lo amen khabak kha rawl hak kan ei tikah i Joshua cak kan rel lai i raldohnak thlarau raldohnak kha kan thiam lai a doh ning kan thiam lai cuti cun biakam thar hi zei a si ti cun rom dal nga bak in kan i thok lai i dal hlei hnih tiang hi mah hihi thlarau lei nutling patling sinak a biapi tak takmi sual ral kan dohnak kongah a kan chimtu a si. Khati deuh khan Baibal kha kum nga thawngṭha bia kum nga ka chim khin kha cauk kha ka hmuh. Kha ning deuh khan Baibal ka rel tikah khan a rak ṭha tuk tikah ka hmuh. Cucaah cun cawnpiaknak ka nei ah hin mu ka chim tuan atu ka chim mi a caan caan ah cun caan ka dei cun ka chim tawn cu ca cun Bible zong hi a rel ning kan thiam kia a er i cu hnu ah cun a herh ning pau in pui ting kan si la sun mu a dang dang zong rel ning ka ti nak se lo kan rel thiam thiam lai asinain a ram thok i kan i thok nak ah cun kan thei ding bak a si mi cu nuk khoje da um rol name khoje da um rol hak khoje da um
nuk kan her de we rol hak um na kan rel suala cun
ṭha ti lo.
Cu ruangah cun I hak a fawi te. ka ṭha kan theih hna a si.